Hemmäňize salam dostlar, gowumy ýa-da ýalan janyňyz sagmy. Bu günki PUBG Mobile wideomyzda möjek Böjek moduna, tarakanlaryň moduna hoş geldiňiz, sapa getirdiňiz. Ýanymyzda görşüňiz ýaly götünde gurt bolan Kibis kelebek bar, durup bilen ýokdan synap dur we dili lal bolan Mister Niki, Maryhaş Niki bar. Gowymy Niki?

Sen bas. Men aýaňa çylaşdym. Sorry baby, sorry. Niki şu gelmänkä oýunlar hiç kim jögelen ýok-da. O boldy, bu boldy, şu boldy diýip. Hemme kim normal oýnap, öldümi boýnuna alyp, hiç kime günä zyňman. Duý, duý, kelebek duý. Içjek dynjyň gülüşi bu gara. Hiç zat diýip bilmeýär, aýdyp bilmeýär-de gyz maşgala bolsaň.

Meniňki değdi. Hadi öldür yemin hazır bu. hadi Niki. Hadi Niki lan hadi. Bota kene adam o. Haý amana koýum biziňkilem oglan bar. Senem ispyon. Dogan. Baga girip gara dogana. Janyň köpeler maýy bile.

Laboratuar A cepde birader. Labolatuar. Haýsyna taşynay menki? Dogry ýene Aýa dogry. gitdi aw. Dogry. Oý! Bärde adamlar bar. Möjek bar. Adamlar geldi Riki.

Sen adam bolduňmy? Men ýok ýok ýok ýok. Men gaçyp barýan. Daşa çyksam bozulýa gerek. Ýok ýok agaçdaýym amyna goýum. Bärde hem biri bar ha. Oýýy. Möjek o möjegi öldürdim. Bak adam burada. Nişan alyp bolanokmy?

Mena Motor geldi. Aha adam geldi. Eşekte. Bak bir şey can ya. Bu öldüren lootlasam mı kamayı? Adam biz dökmeli göz atlara. Durun şu jaýa geçeýin de. Oo, bärde bir ýer misteçka bar eken. Jaýyň içinde adam bolup bolýar. Daway, daway, daway. Bizden kaçýarlar.

Iki baýgynlar bar serdar. Kiliňi çekdim. Bulaň biri möjek. Onam çekdim. Jany ýok aga jany ýok. Mende de ýok. Mermem galmady aga. Anas gibi ýüreňe. Gel gel gel gel. Jan atdym gel.

Ýüz dogsan sany bol la Serdar gel ýelek melek alak amana koýun. Gel ýokarda bar ýelek gel gel gel. Gel başga bir zat alalyň. Ne syparys berýoris gardeş. Ýene adamlar gelsin da üstümize. Fark etmez. Gel gel groza groza pahalymyş ya anasyn. Groza pahaly. M4 istiyormy? M4 bar M4 bar mende. Tak. M24. M24 olabilir MK atyp bilerin sana. MK. Uzak durmuş hızly çekim. Ýok o bar şular ataýyn mesa bulara Başga enerji kitmit. Enerji enerji olabilir enerji yok. Ouu mendem iki ýüz sany bar eken ha. Atkeş. Eee sana üç bereýin mi? Üç alyryn ya. Severiz üçü.

Yok yok indi bäri gelmez. Hiç kim gelmez bäri. Ba girdiň mi? Drowa mortazyň dymay on. Squada garşydyr sen. Unutma. 3 takım var. Ha, ne olacak ya? Öldü öldü öldü. Adam mı lan o? Serdar? Nerede nerede?

Ýok odam mat Marked a bolan. location. Adamlar neç çykdy lan öýle. Biz pomoi maçykdan bir ýerden görünýäs o gaty gowy atdy o şu aralykdan spreý atyp ýatyr aga. Atdygy tutýady pezewengiň ýa. Şörden gorkup otyr häzir o. Evde maşyn bar aslynda gara ol taýdan. Ana şu öňdäki motoryň eýesi nirde? Lan Serdar şurada bir sanki adam ýokary çykýar da. Ýalňyş gördümüş olabilerim ama dikkat et. Lan her ýerde otomatik susturyjy bar ha. I got supplies. Serdar burada. Bölüşipdirler.

Renderlese. Gata gowy niki.

Adam bay bu. Heh. Görem ya onu. Birine sık ya da ola. Mana mana mana aşakta da. Nirden çıkıyor lan? Sağda mı çepte mi? Şöyle bir yerde. Tuttun beni. Niki niki. Tamam o. Şu önde bir yerde. Watch out. Men tut niki.

Bak men ara sen galdyrdyma pezevenk şörden açyk gelýär şeýle goşýada o şörde bir hese idi ondan soň bu tarap açylyp bärdenem iýjin sen sykan soň adam mejbur maňa okozda baýak düzeldi adamlaň lut getirmesi olam her şeými züpürlediler pezevenkler ýa ondan gelmedik bolsa Lebek biraz haýatda galmaýy öwrenmeli da bu. Şonça atdym hiç hasar ýok diýere. Aýfon täzelemeli diýen iki. Aýpad almaly Aýpad pro iki müň ýigrimi bir. Aýpad pro almaly diýe aýfonda meniň atanlarymda giren ýok diýe. Aýpad pro iki müň ýigrimi bir almaly diýe.

Kelebek şataýyny zoomlandyr. Meň lutlanyp oturan wagtym adam ýokardan maňa garapdy. Açygam bolan ýok, lutlanyp oturan wagtym garapdy. Aý bile. Aga be oldy. Halan bolsaňyz bir laýkyňyzy alaýyn ýigitler gyzlar. Playtech YouTube kanalyna agza bolman ýatdan çykarmaň kolokolçigi bildirimleri açyň we kommentlerde öz mnýeniýaňyzy pikirleriňizi ýazyp geçiň. Indiki wideoda görüşençek özüňize gowy serediň. Çao. Bye bye. Hoş sag boluň. Sag boluň sag boluň. Hemmäňize salam dostlar gowy medeleniň janyňyz sagmy bu günki PUBG Mobile wideomyzda möjek böjek moduna tarakanlaryň moduna hoş geldiňiz sapa getirdiňiz ýanymyzda görşüňiz ýaly götünde gurt bolan kibis kelebek bar durup bilen ýokdan synap dur we dili lal bolan Mister Niki Mary haş Niki bar gowymy Niki